Исәнмесез, дуслар, сезнең каршыгызда мин Гөлнә Сәфәрова һәм без мин тапшыруын башлап җибәрәбез. Тапшыруның беренче чыгарылышыннан соң сезнең программада ничек катнашырга була? Катнашу түләүлеме? Хатларны кая язырга ише сораулар өелеп килә башлады. Беренчедән, тапшыруда катнашу тулысынча бушлай. Икенчедән, барлык хатларыгызны, ни өчен үзгәрергә теләвегезне язып, фотосурәтегезне беркетеп, менә шушы электрон адреска җибәрегез. Ә бүген мин тапшыруының героинясы Алсу.
Нурулина Алсу Рафаэль кызы, 36 яшь. 1982 елның 22 февралендә Лаеш районы Комлы Кавал авылында туган. Хәзерге вакытта Казанда яши. 36 яшьлек Алсу безнең игътибарыбызны үзенең язмышында булган вакыйгалары белән җәлеп итте. Моннан 5 ел элек Алсу тулы гаиләле булган. Гаилә яңа йорт алырга планлаштырып йөргәндә, ире шул йортны карарга дип Лаеш ягына таба юл тота. Ләкин кире өенә әйләнеп кайта алмый. Юл һәлакәтенә очрап үлә. Алсу өчен бу йөрәк өзгеч хәбәр була. Тик ул әти-әнисенә таянып яшәвен дәвам итә. Ләкин күп тә үтми, 3-4 айдан, уйламаганда, көтмәгәндә, Алсуның әтисе дә авариягә очрап үлеп китә. Яраткан кешеләреңне югалтканнан соң ничек яшәргә? Каян көчләр табарга? Бер үзе ун яшьлек улы Кәримне тәрбияли. Әнисе Гөлфияне тормышындагы иң төп таянычы дип атый. Исәнмесез, Алсу. Исәнмесез. Мин Гөлназ булам.
Алсу. Танышуыма бик шатмын. Сез Алсу, сезгә 36 яшь һәм сез мин тапшыруына үзгәрергә дип килдегез. Әйе, дөрес. Үзегез яздыгызмы хатны? Кемдер яздыртты? Мәйдәгез дөресен әйтегез әле. Юк, мин үзем яздым. Үземнең теләгем булды сезгә язырга. Минем үземне үзгәртәсем килә тышкы кыяфәттән. Сезгә менә тышкы кыяфәт ошамыймы? Хатын кыз бит инде үзендә гел гаеп таба. Шуңа күрә инде үзгәрәсем килә. Молодец, син теге теге ялтырап торасың, шулай үзгәрәчәкмен диеп, мин телим диеп. Ә менә синең тормышыңда булган авыр хәлләр турында да искә төшереп алсак, әйдим, авыр булса да. Беренче вакытта э, иремне дә күмгәч, мин бөтенләй Яшәү турында оныттым мин. Минем яшь силәрем дә килмәде. Мин бүтәнләй бала турында оныттым. Минем кайнана, минем әни карыйлар. Ул ашаткан, аның киемнәре җуылган. Аның турында мин бер чылмадым. Но мин үзем үзем турында бүтәнләй оныттым. Бер вакытны мин төш күрәм. Мин иремә әйтәм. Рөстәм, минем яшь силәрем килми, син мине үзеңә алып кит әле. Минем синең янда буласым килә. Мин синнән башка бөтенләй яшәү ямен белмим диеп. И шул вакытта ул миңа әйтә, Алсу, ятсыз син дип әйтә миңа. Э, син бөтенләй эгоист, үз-үзеңне ярата торган кеше икәнсең. Син бит инде уйларга тиеш, синең бит э, балаң бар. Шул вакытта уянып киттем дә и уйлый башладым. Күземнән яшьләр ага, үзем уйлыйм. Дөрес әйтә икән бит ул, мин бит эгоист кеше. Мин бит үземә авыр икән. Mm -hmm Ин шуңа күрә минем яшьсләрем килми. Ә, балам турында бөтенләй уйламыйм икән. И шул вакытта мин үз-үземне кулыма алып, бала турында баланы үземә алып килеп, яңа тормыш башладык. Без төрле секцияләргә йөри башладык, киноларга йөри башладык. Ел ярымнан соң әзрәк кенә мин ачыла башладым. Авыр вак вакытлар башлангач инде без улым белән гел әтисе янына зиратка йөри башладык инде. Мин үз әтиемә Аннары аның белән үз әтисенә барабыз. Миңа улым әйтә, әнием, син түз, елыйсың килсә дә, син тешләреңне кыс та түз дип әйтә иде. Биш яшьлек бала сүзләре бу. Иә. Ул миңа әйтә, мин бит синең янда мин бар, мин синең этәргечең дә, тормышның нуры да, Син минем өчен яшәргә тиеш, дип әйтә, әйтә иде ул миңа. Кәримгә без хәзер сәлам юллый алабыз. Ул безне карыйдыр, әйме? Әйе. Кәрим улым, э, сиңа бик зур сәлам. Мин сине бик яратам. Син минем тормышымның яме. Кәрим, әниегезне без бүген үзгәртәчәкбез. Тышкы кыяфәтендәге үзгәрешләрне Кәрим дә һәм безнең Ә, тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз да тиздән барысын да үзләре күрә ала. Шушы яраткан якын кешеләреңне югалтканнан соң ничек яшәргә, каян көчләр табырга? Менә нәкъ шушы хакта сөйләргә дип без әлеге тапшыруга Ирек хәзрәтне чакырдык. Ирек хәзрәт, әссәламу алейкум. Алейкум сәлам, рәхмәт.
Рәхим итегез, утырыгыз.
Рәхмәт.

Бөтен җан ияләре, бөтен кешеләр, бөтен җанлы әйберләр, хайваннар, кешеләр, алар бер көнне үлемне татачаклар. Һәм без инде мусульманлар буларак, ул безнең тәкъдиребез, без тәкъдиргә ышанабыз, без анарга риза булырга тиеш. Тормышка карасак, тормыш ул бер көнлек. Әгәр дә менә кичә карасак, менә әле кичә генә туган идек, бүген инде менә бу яшьтә, ә иртәгә нәрсә булачагын без белмибез. Инна лилләһи вә инна иләһи раҗиун. Без Аллаһ Тәгаләдән килдек, Һәм Аллаһ Тәгаләнең иенә кайтабыз дип әйтәбез. Бу дөнья мәңге булмаган, фани булган дөнья. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә инде сезгә күркәм сабырлыклар бирсен. Ә без инде э, үзебезнең очрагыбызда э, әтиләребезгә дә, әниләребезгә дә, э, туганнарыбызга да якын булсын, ират туганыбыз булсын, аларны һәрдаим вакытны шулай догада ташламаска тиешле. Ул безнең өстебездә бурыч булып тора. Ул бары тик муллалар өчен генә түгел, бөтен җәмгыять өчен дә. Ки әгәр дә кеше итагатьтә булса, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булса, ул вакытта бәрәкәтле була. Бу дөньяда, ахирәттә иншалла. Һәм соңгы сулышларыбыз ди, кем дә кем соңгы сулышларыбызда менә соңгы сулышлар килгән вакытта ла илаһа илляллаһ

Амин шулай булсын, Алла бирсә. Ире хәзрәт бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен, аңлатып китүегез өчен. Чынлап та Алсу догаларыбызны кылып, шулай бит үлгәннәрне искә алып яшик, алар һәрвакытны безнең күңелебездә. Ләкин алга таба яшәргә кирәк. Һәм сине алда Алсу үзгәреш этаплары көтә. Анда чын профессионаллар командасы сине үзгәртергә әзер. Киттекме? Карагыз әле, нәрсә әйтерсез? Шыннан да әнигә без һаман э, бер төрле типаждагы хатын-кызларны сайлыйбыз. Без бит үзгәрешләргә мохтаҗ хатын-кызларны эзлибез. Аның фигурасы бик матур, ул чын кыз хатын э, фигурасы аның. Күркәм йөзле татар хатын-кызы дип әйтер идем мин.

стилист Ильназ Кадыров һәм э, визажист, ягъни бизәндерүче Ләйсән Хәйдәрова. Мин э, хәзер без монда әлбәттә команда белән киңәшләшәчәкбез. Мин э, чәчегезне ничектер турайтыр идем, бераз кисер идем һәм аңа ачык төсләр өстәр идем. Яз бит, димме? Сезнең күзләрегез уйный, сезнең әнә йөзегез алсыланган һәм шуңа күрә инде менә самимилек, яшьлек өстисе килә кыяфәтегезгә. Ләкин минемчә аңа кыска чәч килешмәячәк. Юк, без кыска итеп килеш э, кисмиячәкбез, чөнки э, Алсуның чәчләренең менә чәч төзелеше ул бик юан һәм дә алар э, пористый чәчләр, име? Теге таралып, күпереп китәләр. Кыска итеп киссәк, аның чәче э, тагын да күпереп, кабарып китәр иде. Һәм дә Алсуга ул тагын да масса бирер иде, име? Э, Менә очлары да э, начар гына болай э, бик нык кибеп киткән. чәчләрнең очлары. Котылырга кирәк. Әйе, шуңа күрә аларны инде без кисеп ыргытырбыз. Ләйсән,
күреп торабыз, алсу арыган кыяфәттә, әйеме? Ләкин аның менә йөзләрендә җыерчык юк, шунысы шатландыра. Шулай бит? Гел тиресе бик әйбәт.
Без сезнең белән бүген көндезге макияж турында әз генә сөйләшеп китәрбез. Ярар.

битлеге ясарбыз. Мин дөрес әйттем, Майна? Әйе, бик дөрес, Гөлназ.
Без бүген альгинат битлеге ясыйбыз. Исәнмесез. Алайса мин Алсуны синең кулларга тапшырам. Алсу, ятыгыз, име? Ә мин киттем.
Алсуга мин дымландыру һәм тукландыру өчен альгинат битлеге сайладым. Дымландырудан һәм тукландырудан тыш, бу альгинат битлекләре коллаген җитештерүне яхшырта. Җыерчыкларның тирәнлеген киметә һәм бит төсен камилләштерә.
Альгинат маскаларны бит тиресенә генә түгел, бөтен тән тиресенә дә ясыйлар. Альгинат составына С витамины кушылган очракта, мондый катнашма тиредәге пигмент тапларны бетерергә сәләтле. Имбир белән альгинат икесе бергә кушылып, бит тиресендәге бетчәләргә каршы да көрәшә алалар. Альгинат масканы бит тиресенә тидерүгә 5 минуттан соң тире тартыла башлаячак. Бу процессны профессионаллар пластификация дип атый. Бу масканың күләме кечерәеп, ул күпмедер вакыттан соң катып китеп, битнең күчермәсенә әйләнүе дигәнне аңлата. Мондый битлекнең уңай нәтиҗәсен күрү өчен кимендә 4-5 процедура узарга киңәш ителә. Альгинат масканы шулай ук өй шартларында да ясап була. Альгинат порошогы даруханәләрдә сатыла. Тик бу кушылманы ясау әле ярты эш. Аны бит тиресендә дөрес итеп тидерә дә белергә кирәк.
Лениза хәзерге вакытта Алсуга яңа киемнәр сайлый дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз. Безнең стилистыбыз Алсуның гардеробына күзәтү ясый. Алсу, син нәрсәләр алып килдең монда? Нинди күлмәкләреңне элеп-элеп куйдың? Көндәлек киемнәрне алып килдем һәм э, бәйрәмнәргә кия торган күлмәгемне алып килдем. Нигезе кайсысын менә хәзер үк э, утка чыгарып яндырырга була? Алсу дөрес киемнәрен сайлый. Бәлки ул э, качествога бик нык внимание бирми. Сыйфатка, Чөнки әйе, ага. әйе, чөнки менә бу күлмәк, ул синтетика. Монда э, кирәкмәгән стразалар, Менә бу ялтыравыкларны мин йолкып-йолкып бәрәсем килә. Мин ялтыравыкларны күрмәм яратмыйм. Менә бу күлмәкне мин алып атыр идем. Шундый ук синтетика ул. Карагыз әле, менә монда астында бит әле таш та ябыштырып куйганнар. Страз турында онытмаганнар. Астында, күлмәк астында. Нәрсәгә кирәк ул анда? Ягабызмы? Ягабыз.
Ягабыз, алып чыгабыз да ягабыз. Менә бу бик әйбәт комплект, заманча, яшьләр өчен. Ул аны хәзер дә кия ала, пиджак белән дә кия ала. Чалбарны. Чалбарны. Менә бу свитерны ул джинсы белән дә кия ала. Бу свитер миңа да ошый.
Әйе.
Аңа кирәк шундый объемный өскә кием. Алсу, әйдәгез, сез безгә киеп күрсәтегез әле күлмәкне. Менә Лениза килешми дип әйтте бит, диме сезгә? Әйе. Әйдәгез менә шушы. Бу күлмәк миңа гомумән дә килешми. Карагыз әнә миңа. Миңа гомумән килешми. Алсу, сездә ничегрәк тора икән бу? Хәзер барысын да күрербез. Әйдәгез менә. Үтегез дигәндә һәм киенә торабыз. Лениза, ә минемчә э, Алсуның менә э, күлмәкләре менә бу биленнән бик киңәеп китә, әйме? Ул бу форманы дөрес сайлый, чөнки аның э, асты киңрәк һәм ул шул асны капларга тырыша, шулай бит? Аның шундый фигурасы һәр вакыт киенгәндә аңа кирәк билне өскә күтәрергә. Озынайтыр өчен аякларын, әйме? Әйе. Хатын-кызның биш тип фигура була. Менә безнең Алсуның груша силуэты. Асты киңрәк, өсте торрак. Шуңа күрә аңа ярый шундый массивный оверсайз бүгенге көндә модный киемнәр өстенә киергә һәм кара төстә аска. Безнең Алсу өчен миса буларак менә шундый Хатын кызлар, бу Риана, бу Кристина Агилера. Алар ничек киенсә, шуны кабатларга. Әйе.
Җиңләргә объем ясарга һәм аңа ярый принт өскә. Кабарып торган итәкләр шулай ук караңгы төсләрдә аппак өсте белән бик яхшы күренер. Яхшы пропорция ясар. Аннары аңа менә шундый комплектлар ясарга мөмкин. Кара төстә плащ һәм Аксессуарлар. Яңа образларын без бераз соңрак күрербез, ә хәзер Алсу безгә үзе алып килгән киемнәрне киеп күрсәтер. Алсу, сез әзерме? Әзер. Без сезне көтәбез. Минемчә, бу күлмәк Алсуны тагы да зурайтып җибәрәме? Монда бөтен нәрсә күпергән Алсуны, нәрсәдер шиңдерергә кирәк, алып атырга кирәк. Ул э, бәләкәй хатын түгел, миниатюрный, худенький. Аңа кирәк бәләкәй генә үз фигурасын женственныйрак ясарга. Алсу, минемчә, сапагиларны да сезгә бүтәнне сайларга кирәк, чөнки алар ничектер аякны киңәйтеп күрсәтәләр. Ну, инде үткән заман дияргә дә була. Яисә ботфорд булырга тиеш инде ул озын аякка. Яисә, минемчә, бәлкем кыскарак палтырны сайларга кирәк. Алсу, килегез әле монда. Анасы, мин беләсең нәрсә сиздем? Линиза, син игътибар иттең микән? Алсу үзенең аскы ягыннан ояла. Димәк, ә, сине канәгатьләндерми бу фигура. Конечно, шуңа күрә мин монда да килдем дә. инде. Шуларга килдең дә. Әйе.
Ну сиңа беләсең, чәчне генә ясап, киенеп кенә түгел, сиңа ябыгырга кирәк, димәк. Ну, Алсу, син кайчаннан ябыга башлаячаксың? Менә иртәгә инде Алла бирсә башлыйм. Бүгеннән.
Ярар, бүгеннән. Өйгә кайткач, бернәрсә Всё, ашамыйсың. всё. инде, димәк. Ә без маникюр-педикюрга барыйк, чөнки Лениза инде яңа образлар сайлап куйды тиздән. Сез аларны инде яңа тышкы кыяфәттә киеп карый алачаксыз. Киттекме? Киттек. Киттек. Ничек инде мин тапшыруы Зәринәгә кермичә калсын. Алсу Рәхимет. Утыр әлеге урындыкка. Без бүген синең кулларыңа парафинотерапия ясаячакбыз. Бу үзенә күрә спа процедура. Башта скраб сөртәбез, аннан соң май, аннан соң Нәрсә ләндә Зәринә? Парафин. Аннан парафин.
Алсын син рәхәтләнеп ял ит, кулларың тагын да йомшарып, матурланып китәр. Ә без киттек Илназ Кадыров белән чәч буяу ясый торабыз.
Нәрсә соң ул парафинотерапия һәм аны кемнәргә эшләргә киңәш ителә? Парафинотерапия ул 55-60 градуска кадәр җылытылган сыек парафинга кулларны тыгып, аларны һава үткәрми торган пленка белән төреп, 20-30 минут дәвамында утыру. Җылы парафин кул тиресенең өске катламын йомшартып, тире күзәнәкләрен ачып җибәрә. Әлеге дым белән кул тиресендәге токсиннар чыга, кан йөреше яхшыра. Нәтиҗәдә кулдагы җыерчыклар тартыла, тире дымлана. Косметологиядә парафинотерапия бик югары бәяләнә. Әлеге процедура косметологик проблемаларны хәл итү белән беррәттән кулларны дәваларга да сәләтле. Бу процедураны эшләү кайсы очракта киңәш ителә? Кул тиресе коры булу, кул тиресендә пигментация күзәтелү, артрит, артроз, куллар туңу, тырнакларның икеләнүе. Парафинотерапияне кулланырга ярамаган очраклар да бар. Аллергия, шикәр диабеты.
Бабам! Дуслар, Алсу Ильяс Кадыров янына килеп җитте. Чәче бит инде аның а- асты үлеп беткән дидең син, Ильяс, Мин әйме? бик нык янган.
Ә чәче озын, дуслар, игътибар итегез, чәче менә моннан. Озын булса да, менә монсы инде аның хәзер э, теге саламга охшап калган. Шуңа күрә кисәбез боларны. Әйдә кисеп кара инде, Гөлназ. Бисмиллахи рахмани рахим.
Әйдә.
Ептым Карина. Бузар, курыктыңызмы?
Курыкмагыз, зинхар өчен. Бу эшне үз эшенең остасы Илназ Кадыров башкарачак. Рәхим ит, Илназ. Алсу, курыкма. Ләкин синең белән нәрсә эшлисебезне без дә әйтмибез, ярыймы? Ярар, ярар. Көзгедән сине тулысынча борабыз һәм Илназ үз эшен башлый. Ильяз Нәгел шулай инде ул. Аңа э, берәр хатын-кызны кертеп утыртсаң, име, аның креслосына дип әйтик. Ул э, өчәр сәгать, дүртәр сәгать буе да буй. Мин беләсеңме нәрсә тәкъдим итәм? Э, әйдә хәзер аның әлеге буялган чәчен каплыйк та, име? Һәм профессиональ визажист Ләйсән янына алып барып утыртыйм. Аны бизи торсын. Аннан соң инде без чәчен юып, укладка ясарбыз. Шулай бит, дуслар? Әйдәгез. Рәхәтләнеп. Ләйсән, сәлам! Сәлам! Көттеңме безне?
Әйе, дүрт сәгать буе көттем. Зарыгып көттеңме безне? Ләйсән, сиңа менә бу шапочка берничек тә комачау итмәс микән? Юк, юк, юк, комачауламый.
Нормально, без хәзер мейк ясый башлый алабыз, име? Әйе. Без бүген көндезге макияж турында сөйләшербез, гомуми акцентларны куеп китербез. Безнең битебезне беренче этапта без дымландырабыз. Аны махсус Кремнар белән яки базалар белән. Икенче этапка килгәндә, без җиңелчә тональный кремнар кулланырбыз. Биткә сафлык китерү өчен без алсу төстәге иннекләр һәм хайлайтер кулланырбыз. Матур итеп кенә бизәнеп йөрергә телисез икән, көндәлек мейкап серләренә сезне Ләйсән төшендерер.
Тон кремын салып бетергәч, без биткә әз генә коррекция ясыйбыз. Бит сөягенең аскы өлешенә табигый шәүлә бирәбез. Бит сөягенең өске өлешенә, борын очына әз генә хайлайтер кулланабыз. Иреннәрне визуаль күпертү өчен шулай ук ирен кырыйларына хайлайтер кулланабыз. Бит төсенә табигый сафлык кертү өчен ал төстәге инне калабыз. Алсуның кашлары табигый формада, дөрес, матур формада, шуңа күрә без аны әз генә Очларына гына тень кертәбез һәм гомуми гель белән тарап чыгабыз.
Безнең чәчләребез буялды. Димәк, безнең чәчләребезгә төс керде. Шуңа күрә без аны махсус Буялган чәчләр өчен каралган шампунь белән юабыз. Бер кайчанда кайнар су белән юмагыз. Кайнар су белән юган очракта чәч төсегез бик тиз юылып төшәчәк. Безнең хәзер шампуньнан соң Алсуның чәч кабыклары ачылды. Аларны безгә ябырга һәм дә чәчләрне шомартырга кирәк. Шуңа күрә мин Алсуга менә Йомырка мусы дигән маска сөртәм. Ул чәчләрне ялтыратып, йомшартып җибәрәчәк. Масканың составында силикон дигән компонент артык күп булырга тиеш түгел. Чөнки ул чәчләргә сүккән очракта ул үзенең элпәсен ясый һәм башка вакытта чәчләрне тәрбияләгәндә шушы силикон элпәсе туклыклы мәттәләрне, туклыклы компонентларны чәчләр төзелешенә үткәрми.
Әпсен, төпсен, алсу үзгәрде. И, бабам! Очень злость. Ну ничек? Непривычно.
Алсу, я не могу. Алсу каршындагы көзгене ачып җибәргәч, аның йөзендә бер юлы шаккату, курку һәм күргәненә ышанып бетмәүдән чагылыш тапты. Күзләре зурайды, ул хәтта татар телен дә онытып җибәрде. Мне надо это все понять. Аңларга кирәк. Әйе, аңларга кирәк. Аңларга кирәк.
Без бүген тулысынча алсуны үзгәрттек. Аның үзгәрешен хәзер үк күрә алырбыз. Димәк, беренче образ. Алсу! Миңа ошый, дуслар. Миңа ошый. Ул шундый язгы, ул шундый яшь, һәм ул шундый менә теге ял иткән. Әле генә теге Франциядән кайтып төшкән кебек. Сәлам, дип болай чәчләрен болай чыгарып куйсаң, апа. Алсуны теге күрдек инде тапшыруга килгәндә нинди икәнлеген, әйме, теге эшләп арыган, күз төпләре шешенеп беткән. Ә бу образда инде күрәбез, чыннан да Алсу безнең яшәреп китте. Күңеле э, шатланды, Һәм дә шундый нәфисләнде. Алсу, бу образны сез һәр көн саклагыз. Үзегезне теге оялчан гына кыз, туташ кебек тотмасагыз иде. Әйе, Алсу да бәдер йөрмәгез, әйе. Иркен, әйе.
Сез җиңел, сез яшь, сез матур, сез шундый кокетка. Дуслар, Алсу икенче образда. Алсу! Бу чәч төсе белән ними сарафаны бигрәк килешеп тора. Әйе, икенче образ бигрәк тә күркәм. Күлмәгегез бик заманча, көндәлек э, тормышыгызда бик тә кирәкле фасон.

Син чибәр. Син игътибар итегез, миндә аның башы югары күтәрелгән. Алсу син һәм мин диеп торырга тиешсең. Бер генә деталь җитми. Ильназ. Менә әлеге матур чәчәк бәйләме синең өчен ал. Менә бит, менә хәзер, хәзер тулы образ. Камерага карап хәзер мин дип әйтә аласыңмы? Әйтә алам.
Әйдә әле.
Мин сезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шундый проектны оештырган өчен. Мин башта үземне танымадым, үземә әллә ничек ияләшә алмадым. Хәзер инде мин шулай итеп үзгәрдем. Мин үземне мин дип әйтә алам. И яңа тормышка аягымны басам дип уйлыйм. Кодайның амин дигән вакытына туры килсен иң мөһиме. Әйдәгез фото ясыйбызмы?

Аның эчке дөньясы, куркулары, ул безнең каршыбызда тулысынча ачылды. Алсуның тышкы кыяфәтендәге үзгәреш аны эчке яктан ныгытып, алга таба елмаеп яшәргә зур бер адым булсын иде. Алсу яшь, чибәр, акыллы. Алла бирсә, аның барысы да алда. Шушы урында без тапшыруны тәмамлыйбыз. Мин Гөлназ Сәфәрова, сезнең белән саубуллашам.